bubuwo ƒe nɔnɔme henɔ le gaƒoƒo ma me. Elabe nenye be mi da wòle nu ƒom zi geɖea, nya yi ke wògblɔ na ko nye be, Eya hã mía tɔgbuiwo wɔe. Egbegblɔgblɔ ya mía tɔgbuiwo ƒe gbɔgblɔgblɔe wònye. Enu ya mía tɔgbuiwo wɔe do ŋgɔ. Wogblɔ ʋuwo gblɔna be, Mía tɔgbuiwo nye ame gbãtɔ yi ke Yehowa Mawu wɔ. Bebie egbea nye be ɖe vovototo kae nɔ mía tɔgbuiwo kple ame susɔewo dome le gaƒoƒo mawo me? Ye susu ka tae mía tɔgbuiwo ho tso teƒe ma yi ke magblɔ be ho gbe? susu ka ta mía tɔgbuiwo ho tso teƒe ma. Gbedakpɔ ma nyagblɔɖi ame sia ame tsɔ ɖe le eme ne egbe ƒe wɔna ya. Ne enye be wɔna ya wɔm míele, eka dzi na wo ne di be yeakpe ɖe mía ŋutia. Míaƒe kaƒodzesi nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Ye nenema ke ne enye be nya ale ɖe fu na wò susua eye nèdi be yeabia mía, dze agbagba nàŋlɔe nakɔ to míaƒe Message line yi ke nye 0503447550, 0503447550. Mègayɔm o, ke boŋ ŋlɔ wò bebiewo nàkɔe to teƒe ma. Meda akpe manya gblɔ ne mía dada yi ke woyɔna be Cecilia nyavi. Egbea nena míete ŋu gana CDs. Egblɔ na mí be yeda akpe ne Yehowa Mawu be advert yiwo ke wɔ míele alo boblo yi ke do mí le tso Sean Bert Ɔnti Me ŋuti ŋutia, menye be ee ŋku ko klem míele hele enu ƒom tso Sean Bert ŋuti o, ke boŋ enye dɔmea alo enye ɔntimɛnta dodoe yi ke ŋuti mele nu ƒom tsoe. Shonbet ɔntimɛnta, magblɔ be ye nye ɔntimɛnti yi ke va dukɔ me fifie. Medo ŋgɔ gblɔ na be shonbeta wozã eƒe ɖeka ɖeka, five years, kɔ wɔ research kɔ tso amegbetɔ ƒe ŋutilã ŋuti hafi dze dɔmeyawɔwɔ gɔme ye wɔe be ke Sean Bett va medidi o vɔ ekaka le Ghana dukɔwo katã me teƒe sia teƒe yi ke nèlã Sean Bett Ointment eli. Enye ami aɖe yi ke nenye be ame aɖee ƒe kpeƒekpeƒewo le vem. Ame aɖe yi ke tso dɔ me va ɖo aƒeme ɖeɖi te ŋti wòhiẽ be yeagbɔ ɖe eme Enye ame aɖe yi ke nenye be ali le dɔm, ali ama vem, ame aɖe yi ke klo vena, eye nenema ke nenye be ame aɖe yi ke ta ɖu nɛ anui hiã koe nye be Sean Bert Ointimeta naka sue aɖe ko nasi si le wò ŋgonu mlɔ anyi. Le thirty minutes megbe alo miniti blatɔ̃ megbe akpɔ be etɔtrɔ gava wò nɔnɔme tututu. Míawo ŋutsuwo yi ke zi geɖe ya nenye be kafra mí ɖokui la ƒe wome nu sia nu ke dzɔ le agbee me, mí ameyibɔ, míaƒe problem nye ya loo, Nusianu yike dzɔ ɖe agbe me koe be spiritual problem, nusianu koe be spiritual problem, nusianu yike amegbetɔ, wò ŋutɔ wò agbenɔnɔ yike nɔnɔnɔ me dzedze na wò hã ebe gbɔgbɔme nyae wònye. Ŋutsu, esesẽ ŋutɔ hafi agblɔ be ŋutsu aɖe tu, wogblɔ be ŋutsua mete le dɔ wɔm o. Akpa gãtɔ tso míaƒe susu me. Nenye be amea va ɖo aƒe ma, Sean Bert Ointment ane le tsi vɔa, dze agba be srɔ̃wò nyɔnu mlɔ anyi, srɔ̃wò nyɔnua nahe alime na kple Sean Bert Ointment. nya mlɔ anyi ne tsɔ sɔ bet ultimate kɔ massage o ne nye be o massage o vɔ kɔa mlɔ anyi abe gaƒoƒo ɖeka nene ne fɔa etɔtrɔ gava o nɔnɔ me o sɔ bet ultimate akpɔ be wo be nuka zige ɖe ŋkɔ yi ka me geɖe yɔ na ne sɔ bet ultimate ko nye ehɛn alo aha ne kpɔ ƒo ʋu wa wo nye salum ka yi wo ke nɔ tsatsam me nye ʋu lolo nyo o me zana ovan o no

Yɔ Sean Bett dɔwɔƒea nusianu yi ke nèhiã tso dɔwɔƒee ŋutia. Wole gblɔ ge na pɛpɛpɛ. Mía nɔ yi ke megblɔ be eƒe ŋkɔ nye Cecilia nya via te le Pan-Afrika dɔwɔƒea ŋuti teƒe ya ye ɖi ɖase tso Sean Bett Ontimeta ŋuti. Nena mi ten cedis. Mía nɔ yi ke woyɔna be Eunice agbe ɖe ŋu. Nena mi ten cedis. Nyitsɔe va yi. Linda Antonia do tsɛ nena mi tɛn sidi nyi tsɔɛ vayi kɔ ami se nyo nena mi fifty cedis nyi tsɔkɔ srai vayi ye nɛ ma ke nye Antoni kɔku kpobi twenty one cedis ye nena mi ye nɛ ma ke nye eh, mia nɔ yi ke wo yɔna be Evelyn logosu five cedis ye nena mi ye nɛ ma ke nye sosu George efo nɛ mie da kpe na o twenty one cedis Wilson abrɔ ni. abru ni nena mi teti gana sidi si ena ma kenye mia fo amia tɔ mia tɔgbi ke wona be linos do vɔjɔgbe na mi 21 sidis david ameteku xɔxɔe ne le wo dɔwɔƒe nye palo moto nena mi tɛn gana sidi si ena ma kenye steven eyiram goka 200 gana sidi si ena mi mi se ŋkɔ didi menya be

yi ke ame geɖe yɔna be Mama Vic. Gbadza mee ne le ne tso vɔ menya nyuie be ne le Kumasi ne na mi ten cedis. Efo Jupiter kpo do ne na mi 101 cedis, hundred Ghana cedis kple haa. Efo Nicholas Ayivɔ ten cedis ye nena mi. Menya be airport ye nèle dɔ wɔm le. Ye mele mɔ kpɔm na wò hã be hafi wòanae na wu nua, míaƒe kaƒodzesi ma le emɔ dzi yi ke le TV-a dzi, zero two four three four zero eight zero eight six. Dze agba be gbea wò hã wòwɔ ne nɔ wɔe me gbea hafi wɔna na wu nu. Dze agbagba be wò hã wòwɔ ne nɔ wɔ me hafi wɔna na wu nu, zero two four three four zero eight zero eight six. Medi míase bɔbɔbɔbɔea

Ne èyi ɖe Facebooka, nàdi tɔgbi akɔsu The Six. Ekeke ge ɖe mía ŋuti. Wɔna ya wɔ mí la, ele Facebook Live. Ye nenye be ne èyi ɖe uh, míaƒe YouTubea, nàdi eɖem akɔsu. Nekeke ge ɖe wɔna ya ŋuti live ale be nu sia nu yi ke kpɔm nèle hafi wotsi dzo na woa, nàte ŋu ayi dzi le teƒe ma. Ne míege ɖe Facebook fifi la, Doris Wɔnyo, èle mía kpɔm le Facebook. Yi nenema ke nye dɔ dzi agba ŋu. Wò hã nèle mía kpɔm le Facebook. Mena medi mazã mɔnukpɔkpɔe ana gbe fie nye mía fo yi ke woyɔna be Wilson dɔ dzi. Ele ho wòagbã kɔƒee ne le teƒe sia teƒe yi ke nèle. Mena gbe fie nye wò kple srɔ̃wò kple viwòwo katã. Mida wò, mía domee zɔna o. Zɔ ɖe mía ŋu.
Mida wò kagbo la ke. Èle ŋua? Ègale fresh egbea boŋ. Mele fresh.
Ẽ, be tsitsi mu ɖi. Tso.
Ela medo go fia yina ten years. Ƒe wuieve.
Eh, ƒe wuieve.
Ah, medo go ƒe wuieve nye ya vɔa mekpɔ be nu kawoe wɔe be eh, esia yi nele atsitre le zɔzɔm le yim gbɔgbɔ me. Elabe ame aɖewo xɔ ƒe blaadre pɛ wole kpo la si zɔzɔm kple toto. Vɔ eyi ke medo go fia nye mekpɔ be le kpo kpɔ. Vɔ menya be le ete me dzo yina. Menya be le ete me yina nine te me.

Vinɔkɔwo míenye le Mawu so nu yɔ ge na wò enye be nànye ese yi dzie nèle, kpɔli yi dzie nèle. Eva gbe to ya me. Ehɛ, kpɔli, ne wova kpɔlia, menye kpɔ, nya menye kpɔli o, kpɔli, kpɔli, nu ya kpɔm nèlea, nu ya li ɖe asi, nane li le emegbe li ɖe asi. Gake wonɔ be kpɔli, kpɔli, kpɔli, kpɔli ko Womese nua gɔme o. Kpɔ li, ekpɔ megbe. Yi bakla si wowɔ da ɖi ya mu kpɔ megbea ɖa ɖo. Ewɔe. Na mi hã le nua megbe li ɖe asi hafi nèkpɔ nenema. Ye nye kpɔ li. Kpɔ li ma ese ayi wotu ɖo. Ɖoɖo nu ya dzi woda wò ɖo kple ale yi wò ɖoɖo nua dɔ wɔ gea ye nye kpɔɖi ma hafi nèhe le agbetɔɣia nu o. So menye ayi o. Ne edze si wò ŋutɔ wò se koa, nànɔ agbe. Ke mia kple Mawu miele ɖeka, miele ɖoɖo nu o. Ooh eyi ne ewɔ mí nenema koa, nu ka kee zɔzɔm ɖe dziwò hã, wokpɔ be agbagba dzem. ahɔ̃ mele ɖe o. Ahɔ̃ meƒo go o. Ahe meka ɖe o. Ese mawo nye se kawo? Mègafifi o. Mègawu ame o.
Wò emawo wɔ gotatɔwoe ma, gake wò ŋutɔ wò ɖoɖonui hã le asiwò. Ezɔ yina du si. Leke nèwɔ gafia dzesi ɖoɖonui ke le asiwò? Oo, menye nu ya. Dadzie zɔe.

awɔ ɖe se ma, azɔ kple ɖoɖonu ma, nano nu ye meɖuɖu ge o, nu ye mekpɔkpɔ ge kple ŋku o, nu ye masi de gee o, nu ye mesese ge kple to o, nuwo katakata nadze be nanyie. Ke nasubɔ egɔme nye be, nagbugbɔ ɖokuiwò dzi. So subɔsubɔa, Ye me ma míeva kɔ be xɔse. Okay.
Gake xɔsea, enu wɔme eve ye me mede mi na mi xoxo be ɖeka nye e nuyi ŋka lɔ̃fi xɔse lɔ̃fi subɔsubɔ wo be wodzi Yesu ɖe asi e wòwɔ aleke ne xɔ Yese eye nawɔ ma aleke ne e ha dzim ye míenye ye míenye míaƒe awuwo ɖe Yesu ƒe ŋu me ko ne kua dziƒo yi ge. Gake xɔ seae nye be, nàkpɔ be nane dzɔdzɔm ɖe dziwò eyi me le wɔwɔm ɖe wò agbe ƒe ɖoɖoa nu ale se yi dzi woda wò ɖoa, eyi me le wɔwɔm ɖe nua, àkpɔ be nane dzɔdzɔm ɖe dziwò. Ne togo, nàdo togodoe ŋu ŋu kekekekekeŋ ne eva ke ɖe eŋu ame aɖe gblɔ na wò be, Nu ya wɔm nèlea, kpɔ nu ya ɖa, de asi nu yi ŋu nàkpɔe ɖa. Eyi ne ɖa shɛŋ ko nua nuya efu ya wɔm o kekekekekeɔ etɔa ke ekpɔ be wo fiɔ mɔ ye ne yi ŋu ne ga ɖa shɛŋ ne ga trɔ gbɔ nua ga trɔ gbɔ ke ne ga yi ama gbɔ be o so me gblɔ nɔ be wɔ leke nɔ numa wɔm ko nuya katã tɔge ke exɔ se so xɔ se. kple lɔ̃fixɔsea. Ya koe nye subɔsubɔ menye Mawu tae nèwɔm ɖo, ale wò ŋutɔ nà anɔ agbe be nàkpɔ dzidzɔ le anyigba dzi ano ano ano kadodo me kple Mawua ye nye xɔse. Misi ɖe teƒe ma, míadze egbetɔwo gɔme. Efo nye yi ke woyɔna be Numadzi Benji tɔ, Nenamite Etinga Nasidis, Mmeƒe kple Mafivi dzidziae nènye.

ale be wòwɔ nanɔ wò me hafi egbetɔ nawu nu. Míaƒe kaƒodzesi nye zero two four three four zero eight zero eight six. Kpekpeɖeŋu ya wò hã nàte ŋu awɔe. Mída wò míedze gɔme egbea, ekplɔ mí míezɔ megbemegbe va ɖo teƒe yi ke míeyɔa be moon. Emu. Emu. Ok, va se. Alo Emu. lemu, Ok. emu ɔ Lemuria. Ok, teƒe sia te, ale yi ke nègblɔe koa, ne ekplɔe va ɖo teƒe ma, efia be teƒe mae agbedze gɔme tsoe. Leke agbenɔnɔ nɔ kple mía tɔgbuiwo le gaƒoƒo ma me? Subɔsubɔ ka tɔgbi nɔ wo si, ye vovototo kae nɔ mía tɔgbuiwo kple ame susɔewo dome? Nye nukpɔlawo le to dzi.
Oh, ɛɛ, mí modawo li kɔ wo mɛ dza

Amu wedu. Ebi nya me da we li ko me ja. Amu wedu. What? Ebi lo so da we li ko me ja. Amu wedu. Míatɔ mɔawo, míatɔ mɔawo, míatɔ mɔawo, minyɔ, minyɔ, minyɔ. Ɣeyiɣi aɖewo be dɔhawo de mía sia, míagatrɔ ɖe dɔwo ŋuti. Xexeame ƒe afiwo katã mía si mee wole. Xexeame yina xɔ ɖo ge. Mitrɔ minyɔ kaba míagadze si mía ɖokui. Ɖe amewo sɔ na mía, míawɔe. Mawu gã be yeso safia ɖe na mi. gake miedze si hafi o kaka miahayi ŋudɔ wɔ ge o. Ye na míeŋeawo ameawo míetsi ba me va se ɖe yi ke míenyɔ hafi ha wotsɔ na mi tso kekle zɔzɔme ke. míenye safihɛwo le mía shi eye míate wo ŋu dɔ wɔwɔa, alea míele gbea nenema ko nɔ agbɔ míele va se ɖe tsitsitsi. Mawuwo mevavaga aƒo mi ƒi na mi be mifɔ o. Mia ŋutɔwoe nyɔnyɔ ge. Eye ame ɖeka aɖe le mía dome hegbɔ mia yɔm ekum ɖe tom na mi koa? mifɔ, mitrɔ ɖe mía ɖokui ŋu. Mía dzesisafiawo, nu yiwo wokɔ de mía si maa, ame tɔxɛwo míenye na Mawu. Gake ne míenya be ame tɔxɛwo míenye o, míetsi, míeba eme tsi ge. Nu ya wokɔ de asiwòa, ɖe nèŋdɔ wɔ ge hafi azɔ ɖe ŋgɔgbe. Mitrɔ le mia ɖokui ŋu. Megblɔ na mi be mawuawo be, eyi mieva tso Ghana va fia, mi me ɖo yewo gɔme anyi o. Yeƒe kpɔwo ɖi, gbeɖuɖɔa kpɔwo ɖi, dzogbana ƒeawo ɖi, gake nu yi tutututuwo nye le mia shia, mi me nya o. Mi me nya nukawo nye le mia shi o. Edze be míagbugbɔ gɔnu aɖo a gɔnu aɖo ne mawuawo woaƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka abe wòle Meka ene. Mawu míawoe ɖi le afi ma. Abe wòle Rome ene, míawoe ɖi le afi ma. Abe wòle Canterbury ene, míawoe ɖi le afi ma. miawoe koe na wo gake miawo ŋutɔwo mia ŋutɔwo mia muawo le afi ya gɔmeɖokpe aɖeke me mieɖo gɔmeɖokpe aɖeke me o miaƒe mawuwo tsi ya me eye miaƒe mawuwo menɔ anyi o ko miwo hã mianyi nɔ wo o. Meku ɖe tome na mi ezietɔtɔ ge le miaƒe akaba mawuwo fia teƒe mi be miɖo teƒe ɖe mi mi mi miɖo gɔmeɖo mi mi mi miɖe yewo ɖe afi ma godzi. Me nya gblɔm na mi gake ame aɖeke me ʋiʋiʋlim ayɔm be o leke mi awɔ ge leke mi awɔ ge o. Nu ke dzɔ ɖe mia dzi? Nu ke dzɔ ɖe mia dzi? Mi trɔ ɖe mia ɖokui ŋu. Me ɖe kuku na mi. Biabia ne bia. Ya, be, be le ɛɛ míaƒe eve me nyawo gbɔgblɔ kpakpli abe wò nyatoto nua, nu geɖewo le xexeya mea, ebe mía si mee Yehowa Mawu de. Ɛɛ, ebe míawoe nye ame gbãtɔ yi ke Yehowa Mawu wɔ le xexeya me. Míaƒe gbɔgbɔgblɔ ya mee gbegbɔgblɔ geɖewo do tso. Nye bibie nye be le teƒe yi ke mía tɔgbuiwo nɔ tso gɔmedzedzea, aleke agbenɔnɔ tsɔ nɔ ɖe teƒe ma? Subɔsubɔ ka tɔgbi nɔ wo si? Vovototo kae nɔ mía tɔgbuiwo kple ame yiwo nɔ teƒe ma dome? Kpɔ nyuie le nua me nye be ɖe, ne wova meli kpa gea, meli gã ma mi nɔ kpɔkpɔm le tɔ dzi alo yameŋu ya wo le yame mi nɔ kpɔkpɔ ma, ne wove melia kpa ge ɖe, ame gbãtɔ ho meli ma me nɔ ge ne woɖi ɖi ɖe tɔ dzie, ele be woanɔ anyi hafi woakpe meli ma. kapteni ya meli ma wokɔ meli akɔ ga de asi na o. Edi be wòanɔ anyi hafi woade katagbadze gbãtɔ. Elabe nu ɖe sia ɖe woda ɖe ŋu ma mea, edze be wòanye ne tasi ɖe nu yi dzia, nu ye zɔzɔ ge yi, ne kasi ɖe nu yia, nu ye zɔzɔ ge yi. So nenemae wokpa meli dana ɖe tɔ dzi. Eye Mawu ve xexea me wɔ gea so e, e, magatrɔ va e, e, me siwo katã kpekpe ge ɖe kaptin ma ŋuti hafi woadidi meli aɖe tɔ ma. Ede be woanɔ anyi nu ɖe sia ɖe woda ɖe meli ma ma woafia nɔƒewo kple nu siwo wɔna. Mata ne meli ya le tɔdzi ʋu kekekeke ne nane dzɔ ɖe ʋu ma dzia, ameyawo nye akame tsiawo, melia ƒe akame tsiawo, wome dona ʋu ma me gbeɖe gbeɖe o, woku keke kple melia. Wome zozo ʋu o, woku keke kple melia. Kapten la dzɔ be woaku kple melia. So, eyi mawo ve xexeame wɔ geɖe Mía ameha amehawo ŋu gã xexea me kpɔm nèlea, anyigba hã kpɔm nèlea, ŋu wònye le yame. Esi Mawu ve xexea me wɔ gea, amehawo ŋu ya ŋua ŋua kɔ va de asi na be woano eŋuti tso tsitsitsi ayi tsitsitsi anɔ kɔm anɔ asi dem na dzidzimeawoa, ɖe woƒoƒu wòƒu.

Megblɔ na Akab be, Ao, tso mía amehawo, eye mawu be yeawɔ anyigba kple xexea me amehawo anyigba ŋuti nɔ ge nɛa? Ɖo wo míawo gbã kple ye ŋutɔ yiƒe asi ɖekɛɖekɛɖekɛɖekɛ ne ge ɖe yiƒe ni ni ʋuwɔƒea nu bubu wònye. Ee, ɖo wòwɔ mí kple yiƒe asi ɖekɛɖekɛɖekɛ. mawudɔla mewo katã ŋu nɔ gafiɔ ŋu nɛa? Ɖo tu mí ɖekaɖekaɖekaɖeka, mina míwɔ me ɖe míaƒe nɔnɔme nu. Nenema wògblɔe ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔea mee ma. So mía amehawo ŋu be míano anyigba ŋuti ne Yehowa. Míawoe zɔ gbã.

Wòtsɔ nuwo katã ƒe se da ɖe mía me. So míenye ame tɔxɛwo nɛ hafi wòku xexea me hede mía si me be xexea me mewɔa míawoe nye ame gbãtɔwo ŋu ŋu ame nɔ ge ɣesiaɣi míewɔwɔ míedodo go. Ɖeko míeyina ŋuu ne míeyi nu ŋu kekeake ye xexea ɖi le xexea me míegatrɔna gbɔna o. Wowu dua katã ɖe ge ɖa. Edzɔ be ne ese gɔme aa nu yi hã wokɔ na mí be míakɔ de asi na ameawoa, míegakɔ va de asi na ameawo. So eyi míedzɔ ɖe ŋua, megblɔ be eyi nèto lãwo me ŋu kekeake nèva zu ŋu Munu wòva zu humanua, va zu wobe humana. Woɖe e e e nuteƒekpɔkpɔ xa ne èkpɔ le lãwo mea, woɖii ɖa. E dzesi vivi aɖe woganɔ ye gake mega megabla ame o. Ɖeko akpɔ be o mexa exa exa mee, mexa eto mee, mexa ɖe gakea ezo zɔmegbetɔ koa. Mia kple Mawu mie ka ɖom. Ame gbãtɔ, mía ame gbãtɔ ma hamua oa? E, míawo, e, ame kɔkɔewo mía nye. Mawue mía nye. Mawu. Mía te woyɔ mí be detiawo. Mía ŋkɔe nye detiawo, deities. Míawo Mawu ƒe mawuwo mía nye. Ale be. edzi melé na mi kabakabakaba o. Edzi melé na mi o elabe nu ɖe sia ɖea wofiã eƒe se, eƒe sewo gblɔ na mi be alee nye nu ye, alee nye nu ye, alee nye nu ye. Ko wonɔ agbe ɖe se nu. Ɖetiawo nɔ agbe ɖe ko esime ne èbia eya ŋu ɖom mele nɛ o be, Ameyawo nye Mawu vi gbãtɔwoa? Woawoa, woda wo ɖe se dzi. be womedana ase edzi o. They are infallibles. Womedana ase edzi gbeɖegbeɖe o. Ele be woalé seawo ɖe asi sesĩe nenema be ele abe woawo ƒe, woawoe sea dzi woaga hafi ame mamlɛwo nakplɔ ɖo. Nu mae Mawu kɔ de miawo si mee ma. Le detiawo domaa, amuawo domaa, Mawu me mawo li. Yewo ke woawoa, woawoe nye ʋu, ʋua dzi kpɔlawo ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ. Hafi woƒe kpeɖeŋutɔwo wonye hamuawo. Tso hamuawoa, group woame eve, ame siawo nye aŋlɔ ko tsi ko, nake tsi ɖeka nɔ dzome bi nua, woawo hã woli. Woawo vavam fifia. Wo ŋgɔgbe nɔla ko me nye va. Wo vavam, wo gbe, wo dzɔdzɔ, wo, wo, wo ɖiɖim ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka elabe xexeame wu nu vɔ. Ele be woatrɔ gbɔ ava kpɔ nuwo gbɔ. magade nuwo ɖe wo teƒe gake ame mamleawo zu enui ŋutɔ nɔviwo hamua wo katã mía hamu grupua míawo nye ame gbãtɔ so eŋunɔwo li eŋu glãwo li hafi ŋutɔ nɔviwo li ŋutɔ nɔviawo nye hamuawo so wode nane wode nane mi katã si me sia me nunya aɖe le si si ke wɔte ŋu akpɔ be yenɔ gbe ɖe se nu.

anyigba dzi, míkaka ɖe anyigba katã dzi ne míeva aɖo enuwo anyi ne amegbetɔƒomea. Nu kawo wokɔ de mía si? Nu kawoe wokɔ de mía si? Nu kawoe- Mídao hafi míava teƒe ma, nu kae wokɔ de mía si? Subɔsubɔ aɖewo ɖo nɔ anyi le gaƒoƒo ma me.

Ok, ame teƒi agbe nye fia nena mi 11 cedis, Wilson Kɔdju Hadji nena mi 20 cedis, ha, ame teƒi agbe nye fia na mi 11 Ghana cedis, ya, ame nia Juli, Juliet, Juliet am, ame nia nena mi 11 Ghana cedis, Atan li ayina 21 cedis, Hope dzi xlɔnu agbe ko 20 cedis, Israel nya ve 10 Ghana cedis, agbaŋu.

Aƒeawo si tẽe Ghana cedis, Edrem Suglu, 11 cedis, Daniel Dauso, 10 Ghana cedis. Wò hã nàte ŋu awɔe be wò ŋkɔ nadze ta. Míaƒe nɔmbae nye 0243408086. Dze agbagba be kpekpeɖeŋu ke ame aɖe wɔ na mí va yi ne sea, wò hã nàkpe ɖe mía ŋuti ale be ame aɖe yi ke le du bubu aɖe mea nase wò ŋkɔ akpɔ be wò hã nekpe ɖe Pan-Afrika wɔna yi ke wode tome nɛ be Dumenyo Meso Aƒe o. Shonbet Ontimenta, woƒe ɖamedemi yi ke woyɔna be Shonbet Hair Food. Nya si ke fifi la ye ke producer na be nya si ka wo. Shonbet Head Fooda ye nye ami yi ke ŋutsuwo katã wo ƒeƒlem kɔ le woƒe srɔ̃wo nam egbe. Míawo ŋutsuwo yi ke míele mɔ zɔm míaɖi tsa ne gbɔna kple Sean Bert Herford neva kɔ na srɔ̃ ale be eƒe ɖa nanɔ mlɔmlɔmlɔmlɔmlɔ. Ame yiwo katã nenye be wole wò ɖa vum eɖa nanɔ ŋeŋe ma, dze agbagba be nàzã Sean Bert Herford. Enana be eɖa ma enɔna bɔbɔe ale be ʋeʋẽ madeamedzi yiwo ke nɔna eɖa ma kafla zi gbɔ zi etɔ̃. Ʋeʋẽ madeamedzi ma megavana o. Sean Bert Ointment dze agbagba be wòasi naka woƒe nuya ale be dɔ mia suetɔ alea wòle nye ya nenye be nèyi na ƒlega ame aɖeke megatsɔ fake na wò Seumbet Ointment a suetɔ alea wòle enye ya hã, mègana be ame aɖeke nava ble wò ye nenema ke nye lolotɔa alea lolotɔ le enye ya. Ne nèʋu nua, enu bubu aɖe gale ŋgɔ nègaʋuʋu ge hafi ake ɖe eŋuti, eyae nye Seumbet Ointment. Edɔ mi yi ke nye Wonder yi ke le nukunu wɔm le dukɔ mea, eyae nye ya. Zero two four three.

kuyɔwu, chemicals, hã woƒe asi ake ɖe míaƒe dɔ mi ya ŋuti. Yi megbɔgblɔm fifi la ye be ame yiwo le su ŋua, woayi ɖe tɔnike. Wo keke ge ɖe Sean Bett Ontimeta ŋuti. Woƒe kaƒo dzesi nye 024364764857902436485790. Nenye be nèyi ɖe ami ya ƒleƒe ye wò ŋkɔ metena yɔ Sean Bet Ɔnti me ta woya gblɔ be ɛhɛ̃ alo ahan. Nedze be nègblɔe ale koa, amesi dzra la le agbagba dze ge be wòawɔ ɖoɖo le ŋutiwò. Teƒe sia teƒe yi ke amea si alé woƒe ʋuwo la, magblɔ be Salom kae wònye, menye Orvan wònye o, ahan, mègana name aleke nabre o. Sean Bet Ɔnti me Ɔnti me ta dodoe yi ke le asi me fifia ƒe nya gblɔm mele. Mida wò megbugbɔ ƒã. Nukawoe nye nu yi ke Yehowa Mawu de asi na mí be míatsɔ na amegbetɔƒomeawo?

ne be yeayi China fifi le fia ne tso nuya ŋudu ya le afia fifia ne tsoe one second le China egbe egbe dzi ne zɔ. Nu gbãtɔ wɔ nye be egbe ha wòdo nuawo hafi enuawo tɔ heva zu ge ɖe ŋutilã ma. Egbe ma ye nye mía ameawo ƒe gbe. so gbegbɔgblɔ gbãtɔ si ke dzi nye xexea lé xexea katã ƒo ƒu ƒua ye míaƒe ŋegbea kple eme eme eme eme e eƒe goglo me va se ɖe adaga na eme. Egbe ma ye Mawu do hafi wɔ xexea me. Egbe ma ye nye safi na egbeawo katã le anyigba dzi. Ne be yease nane gɔme tutututu le anyigba dzi kɔ, ŋegbe meto ge nale hafi ase nua gɔme. So ye nye nu gbãtɔ, safi gbãtɔ wokɔ de mía shi me. Si ke be na be míaƒe gbea, ede nu gbe ɖe sia ɖe ƒe anyigba hã dzi. Wòle be míalé be nɛ be. Míetsɔ gaƒu gbe wò. Míenye nu gbãtɔ. Gbegbɔgblɔwo katã le anyigba dzia, ƒe gbe le wo megbe. Ne be yease, yevugbe ŋutɔŋutɔ hã, ne be yease nane gɔme ko edze be ƒe gbe mee nègbɔna toto ge hafi asi. Megblɔ male ka ne me, ne mege ɖe míaƒe adage na ame oa, míagblɔ mele ame me se ge o. Míenye nu gbãtɔ. So miaƒe gbɔgbɔ gblɔa enye safi ne gbeawo, eye gbɔgbɔ gblɔ ma ke ne be yeaʋu ʋɔ ɖe nu sia nu ŋu le anyigba hã dzia, egbe ma do ge nàla hafi enuwo natɔ na wò. Alea ela ha

So Mawu yɔyɔ hafi nàyɔ Mawu wòatɔ na wò kɔa, eve gbe me nèyɔ ge ɖo hafi wòatɔ. Gbewo katã, teƒewo katã ne woyi, ne, ne, ne, ne sea ŋe gbe dom wole gake menyanya ge o. Mida o, biabia nye be, enuyiwo amesiame di be yease egɔme egbea nye be ɖe nukae wɔe be mía tɔgbuiwo dzo le teƒe yike wonɔ tso gɔmedzidzea? Nuka? Nu kae wɔe be mía tɔgbuiwo dzo le teƒe yi ke wonɔ tso gɔmedzedziea? Leke wowɔ susu katãe mía tɔgbuiwo ɖe zɔ? Oo, maɖe nu ya wo me gbɔfi. Nyeme, ne, nu ya le mía sie hafi míekɔkɔ va do goea, ete ŋu maɖe ma hafi mía, mía, mía, Ok, míadzo. ke míle to dzi.
Ɛhɛn. So gbe- míaƒe gbɔgbɔgblɔ, ehadzidzi ye nye Mawu, eŋuƒoƒo.

Yi hã míaƒe gbe me míaƒe gbe me wòkɔe da ɖo hadzidziwo kple nu yawo hafi woɖe da ɖe gota sime wòle woa wole dzɔdzɔmea mía mía míawo koe mieveawo mía nu ya muawo koe te ŋu se nu ma gɔme sime wòle ma ale wozanɛ hafi míawoe fia xexea me. Efia ale yi woƒoƒoa dukɔ ƒue. wozɔna ɖe ŋgɔgbe. Efia zikpui miawoe si me miawo si me mawo ko wosi afi ma ɖi. Ele yi mia nuwo katã mia zazã ɖe anyigba hã dzi. Mawu wɔ wo xoxoxo hafi eva wu eva tu amegbetɔ ŋutɔ. Woyɔna be degbeawo, ɖegbea wo kple degbeawo. si ke nye ale yi miegbe do ge nu nu ya wò fona ɖi wokɔ fona nam tɔgbi kɔ fona nam vodu nɔba wɔn ya le xexea me ƒoƒoƒu enu wònya mawo wɔ ɖe kekekeke fetu me ke hafi míeɖiɖi va fi menye menye nu ya ɖeɖe ko o, yameʋu nu ɖesiaa ɖe le yame Mawu wɔ wo xoxoxo hafi va wɔ miawo. Aleyi wo ɖiɖi ge va anyigba dzia, yi hã wokɔe de mia si me yi nye ʋuduawo. So enu geɖe yiwo ke mía gbɔna zazã ge, aleyi mia zɔzɔ ge kple Mawu yi ɖoɖo nu yi mia mia dzi nɔ ge mia la hafi eer ne nane miawɔ le anyigba dzi, Mawuɔ na si na mi. Ale mie ŋɔ ŋu ge ɖe Mawu nu. Woko nu mawo katã ɖe mia shi be miakɔ ne gbetɔƒomea. ale be eyi míenɔ mumua, míedze agbagba be míalé nuwo katã da ɖe ɖoɖo nu be ne míete ɖe duawo ŋutia, míate ŋu afia mɔ wo be nu ya miwɔe ale, nu ya miwɔe ale, nu ya ale. Ɖoɖo nu mawo katã eyi míenɔ mumua numae míelé da ɖi. nye Hermetic Hermetis nuya sukua si ke Mawu zɔzɔ kple Mawu kple anyigba kple agbenɔnɔ ƒe ƒe ƒe ame ame ame anatome. Míeɖie ɖo anyi le mɔa. Eye míeɖui anyi vɔ keŋua hafi wobe míkaka be míava akɔe na ame bubuawo. So ame tɔxɛwo mienye be miawoe zɔzɔm kple anyigba. Ne anyigba wu nu, mise be fifia ewu nu vɔ.

Ɖoɖo nue nuwo wo le, esa ɖe nue nuwo zɔzɔm ɖo, ɖoɖoa ɖe nue nuwo zɔzɔm ɖo. Woƒe dɔwɔna hã, ese ma ŋuti wo ku ɖo. Ede be woa ɖe agbe ŋusea ɖa. Nu yi wo ga kɔ kpe ɖe eŋuti na mia, ye nye edu ɖe shia ɖa ɖuli se le shi. Ghana duɖise ɖe si ye nye be constitution aleyi ese he eyi mawu ƒe xexea mea ɖewo kake nuwo yayayaya nu ɖe sia ɖe se le eŋu. Ese ma ye nye efã, efã, wogayɔna be efã ese nene mi yɔnɛ ma. So efã ma, Yame Mawu kake nu ɖe sia ɖe ƒe ɖoɖo nu ɖo, egui dzie nua le, egbe ɖiɖi dzie wòle, akaɖie le megbe, nu ɖe sia ɖe, efã ye, efã, efã dzie wòle. Efã ma míawo, míaƒe, mía amewo si me ko wòle.

source of the creative forces. Miɖa wo me gbɔna.
Fifia nye biabia susuetɔe bia ge mala enye be, Fifia, enuyiwo katã Yehowa Mawu tsɔ ne mía, míva blua fɔ nusianu ale be míva sia dzo me azɔ. Biabia nye be, Nuka tututu wòle be míawɔ fifia hafi agbuglɔ va ame me megbɔna? Patience Nkegbe nena mi twenty one cedis. Freda tsɛ ten cedis. Olivia alo Oli, okay, Oliver Dzie dzɔ wu, Oliver dzie dzɔ wu nena mi twenty cedis. Yi Manuel amega ten cedis ye nena mi. Christopher geli ten Ghana cedis. Samuel ŋutsua thousand Ghana cedis ye nena mi. Hm, medzɔ kpɔ le program ye dzi yao. Efo Samuel ŋutsua meda kpe kakaka. Joseph ya wo adzewo ɖa

Te ŋsi ɖi sia ɖe la be ana le wò ŋɔtime fu nanyo ene. Mele bɔbɔe nenema o. Ne ese be míele ame ɖewo ƒe ŋkɔ yɔm gbe sia gbea, ame mawoa, akpɔ be mele bɔbɔe o. Ame yiwo katã, teƒe yiwo katã wokpe tsoea, míaƒe tɔgbeawo neɖo teƒe na wo. Etsɔ nɔge ɖe woƒe dɔwɔƒeawoa, woƒe dɔwɔƒe nedzi le edzi na zi gbɔ zi etɔ̃. Nu sia nu yi ke wowɔ hafi kpɔ Five Cds, Ten Cds, Thousand Cds, Twenty Cds kɔ ne mí egbea, Nye gbedodoɖa nye be mía tɔgbuiwo katã mekpɔ wɔna ya tɔgbi kpɔ o, vɔ wole mía kpɔm le gbɔgbɔ, wotsi tre le gbɔgbɔ kple ŋutilã me, ne woɖi ƒo na wo le gbɔgbɔ me, ne woyra wo le gbɔgbɔ me, woƒe dɔwo nedze edzi na wo katã. Akpe. Mamlɛa nua, e le be ya aƒo nu kple ɖokuiwò. Nu ye míeŋa wo míegawɔm fifi nye be,

Gaɖoɣia míeŋlɔ mía ɖokui be, be ese dzie míezɔ va, se dzie zɔ. Eeee míeɖɔ fukpekpewo me si ke mehiã hafi o. Dukɔ aɖeke meli si ke woku eeee alesi le nu ƒo ge kple wò sea da ɖe wo gbɔ tsɔ wu mía amua o.

Ame siwo nye ŋudalawo tututu koa, wowɔ se yɔ ge vɛ na wò. Mía kple mi as aɖo dze. Alee na fɔ ɖe mee hafi nuwo me sɔsrɔ̃m na wò. Wogblɔ se gblɔ ge na wò be ao evi nu ya alee mekplɔ wò vɛ yi. Me zɔzɔm yi wɔ ale wɔ ale wɔ ale ko eyi ne ewɔe ko akpɔ be emɔ zo emɔ ŋu na ye. So numawo katã Mawu kɔ de mía si megale ame aɖeke si o. Nu mawo be míakɔ ne xexea me. Tso ɣi míenɔ mua, nu mawo mía tɔgbuiwo lé da ɖi keŋ le ɖoɖo nu keŋ. Hafi efiazikpuiwo katã le anyigba dzia, fiazikpui mawo míawoe va yi ɖui ne ɖoa wo keŋ. Mamlɛanua, ɣe míeva fia godzi Ashantiawo dzɔ ma, míawoe gado zikpuia na wo. Kɔnfonotsi ma eveawoe, menye ame bubu aɖeke o. Kɔnfonotsi eveawoe do zia ne eblɔa wo. Megagblɔ nyagblɔɖi na amesiamesi be, Sia wɔwoe nye dɔwɔƒe kle xexem ɖe wɔnaya ta. Sean Bert Ointment me gbɔgblɔ fia be esi dzaoe ɖo gaƒoƒo ye memia avuvɔwɔwɔ ŋutɔŋutɔŋutɔŋutɔ ye ta nenye be nètso agble va ye nèva le tsi vɔ vuvɔ dze gome koa, sia mia megatsɔ ami bubu aɖeke tsɔ wɔ sisi o. Eyae nye Sean Bert Ointment. Na be Sean Bert Ointment-a nanɔ xɔme ne amesiame. Ɖeviwo katã woƒe lãme xɔ dzo Nenye be ɖevia metsi o, eye mekpɔ xɔ ƒe ɖo ŋgɔgbe yi ke nasi amia ene o, ami sisi ɖe sia ɖe le ɖevia si alo yɔkumia, tsɔtsɔ, bet ont met, kɔmisi, yɔkumia, ko nanɔ sisim ne ɖevia. Akpɔ be ɖevia ƒe lɔlɔ̃me nɔ ŋdzɔ ge. Ame tsitsiwo katã le mía si yi ke zi geɖea woƒe klowo nɔ fu ɖem na wo. Nenye be nèlia la, ame tsitsia nado ɣli be, Alea dzidzɔ ami mawo sim nèle ne ame tsitsi ma. Dzi tsɔm bet ɔ ŋti mɛ ta. Sɔɛ tɔ ya ne nɔ gbɔwo ko. Esia ya ne nye be ame tsitsi ya le tsi vɔ koa, si nɛ. Ne nye be wɔ se wo be ye ƒe klo alo ye ƒe ali koa, na nɛ. Ame aɖe lia afɔ koe nye nu yi ke ɖie fu na ma. Ne nye be nu ma le fu ɖe na ma dze agba be tsɔm bet ɔ ŋti mɛ ta. Ne nɔ si, mega si ɔ ŋti mɛ ŋti bubu aɖeke o. Eƒe lolo tɔ nye ya. Ye yi ne ma ke ne nye be ga me la si wena ƒle lolo tɔ woe ya ƒle sɔɛ tɔ ko. Ke ne nye be mie ge ɖe woƒe eɖa me mia ye gbɔgblɔ mi le be tsɔm bet head food. Ele dukɔ me teƒe sia teƒe. Nenye be nèdi be yease numekuku tso amiwo ŋuti nyuiea, dze agbagba be nàyɔ woƒe kaƒodzesi zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine. Eyae nye Sean Beth Ultimate dɔwɔƒea ƒe nuya. Yɔ wo. Ame yiwo le biabiam be teƒe kae yewoakpɔ amiwo le aƒle o. Ame aɖewo biabiam tso akatsi kple tɔtɔwo katã. Dze agbagba be nàƒo ka na wo. 02436485799 Nenye be nèyɔ woƒe kaƒodzesiwoa, teƒe sia teƒe yi ke ʋua laa, wonana gbe be eʋua nava gbɔwò akɔ amia vɛ na wò. Teƒe sia teƒe ya la, dze agbagba naƒo ka na wo. Bia nu sia nu, ku ɖe eŋuti, dzi gbɔ ɖe le wo si. 02436485799 Mida wò ɣeyiɣi de eye tsi tre mía ŋuti. Ee, fifia ke
nuyawo kɔ de mia si ma, megblɔe na mi vɔ. Megbɔgblɔm be mi mawɔwo be mi ɖo gɔnu mi ɖu yewo anyi afi mi hã mia teŋu anɔ anyi. Ne mi wɔe oa ɖeka ko ƒe dukɔ nu sia nu mi kɔ enono geɖe eme. Miwo fiawo, dukplɔlawo me gblɔ nya na mi vɔ o. Mi ʋã kaba mia ɖo miaƒe mawuwo ƒe mia ɖo gɔnu ne miaƒe mawuwo.

Adi ya viwo le klo dzi le yɔwom be agudje lo. Maranata viwo le klo dzi le yɔwom be agudje. Yesue he xɔ nam lo agudje. Na mi nukpɔla va Pan African TV dzi. Nye mɔe kpɔ mi le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo. Kɔsiɖa gbe gãdre kple afã.

Ku ɖagbe akpɔe le wò dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawɔ ɖagbe akpɔe le Akatsi le Magava Hotel. Fi ɖagbe akpɔe le Atsibuta, Agbozo me. Shekinah Herbal Clinic ƒe dɔwɔƒea ƒe kaƒodzeshia